Татар эстрадасының шундый бер музыка белән шөгыльләнүче адәм, шәхес, шәп кеше шалтыратып, миңа болайрак диде. Без сезнең подкастыгызны карадык. Без татарларда сегез бар, мә юкмы дигәне. Мәйтәм ничек ошадымы соң? Вообще ошады. Беләсеңме нәрсә? Бездә менә шулай мәйтәм, ничего не говори, мин сине аңладым.

Тырышып карарбыз. Татар эстрадасының соры кардиналлары. Нәкъ менә җырчыга аның иҗат җимешен ясаучы профессионал
или не очень профессионал. Не очень профессионал, ә композиторларны, ягъни аранжировщикларны тагын да инде заманча әйтмешли, саунд-продюсерларны җыярга булдык. Сезнең алдыгызда хәзер мин таныштырып китәм инде инде теге. Бөтенесен дә беләм, имеш. Эльмир мили, Илмир. Илмир. Илмир, азгам халар бәйләнәр, Ринат кебек, Ринат кебек, Ленар кебек, Ленар кебек, имеш. Сез дә шулай бәйләнәсез бит инде. Илмир Азгамов, алкышлар. Төнге малай, төнге урам буйлап

Айнур Бүрү!
Рәхмәт, рәхмәт. Һәм инде мин тагын бер тапкыр таныштырам. Рәсим Фасыйхов. Шулай ук алкышларыгыз. А, абыйсы кем аны? Абыйсы кем?
Рәсим Низамов. Раяз Фасыйхов. Блин, Вы получается дети селебрити. Дети селебрити.
Селебрити балалары сез.
Мин генә из рабочей семьи. Син бит Макс Фадеев, так что да.
Беренче сорау ул җиңел һәм сез аңа җиңелдән сорау бирерсез дип уйлыйм инде сез гомумән менә топлар арасында кемнәр белән эш итәсез әйдә эльмир синнән башлап карыйк әле анвар нургалиев точно там ландыш нихматжановалар бөтенесе вот этот со всех старых времен со всеми грубо говоря гүзәл оразовага ясадым

Кемнәр белән Мин менә шул ук кешеләр белән эшлим. Эльмира әйткән бөтен кешеләр белән тоже эшлим. Все равно с кем-то когда-то кайничектер пересекался, в любом случае эшләгән бар. Бывает э, такое, что, допустим, лично кешене белмим, җырчыны, но он минем җырны җырлап йөри, например, но мин аны күргән юк. Шундый да бар. Ну, сейчас Да. А видишь, син теге удаленно он- работа. онлайн удаленно эшлисең дә инде. Да, я онлайн, И, хәзер э, онлайн бит инде.
э, Җырны эшләдең, җибәрдең.
А ул теге тавышны башка студиягә барып язара, син тавыш белән утырмыйсың инде. Да, да, да.

Ну, главное, акчасын бирделәр инде. Йо, акчасын ансы бер ни, икенчедән, әгәр дә сине нигә чакырып чыгарып сәхтәдә, мәсәлән, кул биреп, вот, брат, рәхмәт, туда суда күрсәтеп алсалар, тагын да бер привилегия. Ну да. Я не любитель такого, кстати. А, монда күрәсең, бүленә башлады. Күңелдермә. Вообще, мне прям...
Мне не нужна такая слава, дисең нәрсә. Нәрсәгә миңа кирәк ул? Я концертта торып басырга, еще кемдер миңа син әйтә, син бастырасың, дурак кебек. Бүтән кеше карыйсына. Я мәсәлән, бар бит кайбер концертлар, мәсәлән, шул Болгар премиясе, мәсәлән, Чыга э, ниләрне аранжировщикларны тоже, мәсәлән, даже композиторларны, шагыйрьләрне әйтә дә башладылар уже концертларда. Мәсәлән, бу кешене җыр язды, Әйе. булса ни дип, арти- җырчы гына хә- кеше түгел, ә вот именно саунд продюсерларын даже күтәрә башладылар. Шуңа күрә чыгып әйтә, менә аларны белергә тиешләр дип инде. Ясап күрсәтим әле, мәсәлән, татар радиосында яңа җыр. Ә, ә. Сәхифәсе име? Җырлый Илсия Бәдретдинова име? Җырның исеме Чәчәкле чүчәк.

Менә Менә Яңа кеше, мәсәлән, музыка авторы була ала. Имә, топ-лайнер, мәсәлән, керә, ул, мәсәлән, бәрәңгәр чибери, лә-лә-лә, уйлап чыгара бер нәрсә, вот это, менә мин композитор дип йөри ул, кайберсе. Это другой. Салих Сайдашев, Рустам Яхин, Ключаров, менә алар композитор. Аранжировщиклар, алар композиторлар, чөнки алар бөтен инструменталны, партитураларын алар язып чыгалар. Менә алар композиторлар. Ә бездә теге, мәсәлән, ул теге баянга кычкыртып җырлап

Мәсәлән, үй болай кыек, бытышта канализация дөрес түгел, монда пич дөрес түгел, монда ни дөрес түгел. Шулай бит. Нәкъ шулай. Музыканың да аранжировщикның үз профессионалы бар. То есть һәрбер эшнең үз ни остазы бар. И остазы бар, шуңа лучше бир. Тыныч кына бир, тапшыр. И самое главное доверие. Теге шаныш булырга тиеш инде. Менә шул доверие булмаса, контакт ни булмый инде. Яраткан җырчыларның берсе Фирүз Кахиров белән инде. Яратам эшләргә, чөнки аның теге үзенең классик алымнары, тавышлары һәм ул тоже әзер укыган кеше, белемле, музыкага карата әзер. Минемчә, әлеге вакытта татар эстрадасында иң яхшы җырлаучы улдыр ул. Иң яхшы җырлаучы һәм укымышлы җырчыларның берсе, потому что чөнки кайберсе бит инде теге ит сатып, э, ни сатып, нитеп теге акча тыгып җырчы булалар, шулай бит? Музыкага белем дә юк, ни дә юк, алар теге яңгыравышны белмиләр. Ә шундый менә музыкант укылган җырчылар белән эшләве кызыграк чөнки алар син теге терминологияны да беләләр име әзерәк мөслим дәши беләләр вот ни белән раяз абый белән инде әлбәттә алар бер ике теге ни җыр белән менә хәзер яңа җыр өстендә эшлибез аның белән дуэтларны эшләдек аның белән тоже шулай ук анда мин күбрәк яратам беләсезме топ дип әйттегез мин иң яраткан җырчылар ул кешегә күренә башлаган гына теге вообще теге ноунейм яңа җырчылар яңа җырчылар белән ләкин тавышы булган тавышы булган яңа җырчылар белән алар сәңа вот менә безнең менә мин шундый хыял бар менә шундый музыка менә шундый ни әйе менә шундый стильдәшек алар менә шуның белән кызалар алар яналар аларга бу кызык И алар сиңа ышаналар. Шуңайдан сорау, э, егетләр, кайсылары белән эшләргә җиңелрәк? Менә, мәсәлән, инде топлары беләнме? Әллә инде менә э, Рәсим әйтмешли, яңа килгән, ләкин менә эшләргә омтылучы, җырга омтылучы, менә ашкынучы артистлар белән кайсы белән эшләргә җиңелрәк? У топов, у них есть нюанс, они хотят обязательно сразу пустить э, на ротацию,

процесс, который встал уже на рельсы. Ну, референс дигән теге понятие, теге шаблон. Шаблон. Образец.
Мәсәлән, образецны куялар, шуңа карап син уже ясыйсың. Шундый теге понятие булган, я менә безгә мәсәлән, радикның битендә популяр була башлаган вакытлар булды шундый нинең грейның бөтен җырчылар теге э, вдруг менә колхоз җырли башлап туйдылар да күрделәр радик менә миңа за что я ему благодарен грейга хоть ничек кенә орсалар да сүксәләр дә

Менә без инде менә шундый грейныкы шикелле ни аранжировка кирәк безгә, нәнәм менә шулайгырак безгә ни кирәк дип килеп менә шулай обращаться иткән кешеләр дә булды, җырчылар да инде. Ә менә сез тупларда тупларга киңәш ни дә булса киңәш бирәсездер бит инде. Алар колак салалармы? Тыңлыйлармы сезне? Әллә инде яшьләр күбрәк менә сез әйтәсез менә лепить можно әйме яшьләрдән. Әйме. Кайсы менә сезнең киңәшегезгә колак сала күбрәк игътибар белән тыңлыйсыз менә чыннан да. Ну, менә минем опытта, личный опытта ниләр яңа чыга башлаган җырниләр, җырчылар, башкаручылар, алар сиңа күбрәк ышаналар. Әйе.
Алар өчен әле беренче опыт, беренче эшләре. Теге топларның аларның бит инде команда дигән ни бар бит инде. Кайберсе бит инде алар мәсәлән син җырын җибәрәсең, ну либо псевдо команда инде, либо менә рәвеш китерә, менә без менә без хак команда белән тыңлыйбыз да сезгә җавап бирәбез дип үзләре әллә кемнәр да менә. Правки. Әйе, поправки там.
И тегендә берсе аның журналист, берсе

Я такой думаю, блин, ну, они не поняли просто так, ну, значимость фигуры, короче. Да, да, да. А тогда это было, да, классно. Слушай, менә минем шундый опыт булган иде, минем бер теге электронный музыка белән шөгыльләнгәч, минем теге подревнация итә торган бер музыкант бар, Аймар дигән. A.M.R. Ул теге органик хаус, шундый мелодик хаус яза. Без хәр как раз Таиландта булган вакыт, хәр

Таиландта күрештек бит малай, теге хатыры белән Ширбәт айына килгән иде. Ә без дә как раз шунда килгән идек. И шунда очрашып, монда теге прям живьем познакомились, теге тегеләй болай. Чыкты менә снак снежка состоит, теге мен теге каян теге кул калтырый, бөтен җир калтырый, теге опа опа, мен теге теге племянниклар, племянниклар тоже беләләр аның кем икәнен. Мен кара, энем, мен теге шундый кеше белән әйтте. О, Россия, бөтен круто туласы. Үзем җылыйм әйдә. Бер көн, ике көн, ике көн точно кул җамаган инде. Шушыны сытайын. Бер әйбер ишетеп алдым мин сездән. Э, имеш, татар эстрадасына яңалык кертүче ул Элвин Грей. Э, Радик Юлякшин һәм инде син үзең дә әйттең, сезне аранжировщикларны ул менә загрузить итте, әйме соңында. Әйе. Бармы тагын менә татар эстрадасында сезнеңчә шулай яңалык кертүче артистлар һәм хәзерге вакытта кемнәр алар? Слушай, э, менә, кстати, есть певцы, которые просто

Әнә, э, курай, курай, курай. Кешегә нәрсә кирәк? Кеше шуны үзе ала. Акча белән голосует кеше. Акча белән. Менә ошо ялга Фирдүс. Да? И акча белән голосует. И Фирдүсә больше, и больше, и больше. Ошо Элвин, и Элвина больше. И безгә кажется, то, что алда бара. И безгә... Бля, карагыз әле, аңладым сине. Синеңчә менә татар эстрадасына яңалыкларны кем кертә? Новинку. Һәм син кем белән эшләмәс идең? Последний бер 3-4 ел ахыргы Әйе. бер камера ни яңалык кертми. Да. Вот. Это же очевидно. Суть тоже хотел сказать. Очевидно. Никто новинку не Бер, вставляет. менә хәзер как раз таки хәзер вакыт кайчан менә Берәр ни килеп чыгар яшь микән? артистка чыгарга вакыт менә хәзер Әйе. хәзер, Конкуренция прям. хәзер менә хәзер чыгарга тиеш уже ул менә уже чыгып киләдер дә бәлкем без аны күрмибез әле. э, Ул- кем, кем менә әле все теге условия созданы для того чтобы яңа стиль яңа артист чыкты менә хәзерге вакытта Как ты сказал, Потому что с- Расим, как ты я ж сказал, артиста- революцию совершил Вперед.
только Элвин Грей.
Да, менә Всё, пока после татарская Невали, пока страна, Элвин, да, революция Невали.
именно. Менә хәзер пытайся теге, э, кем әле ул? М, Ну, Марат э, никмәкче була име, чыкмакчы була бит. Ну, Последний, әгәр дә Юру. менә если менә как он начинал, менә карасаң, Юру. Әйе. какой-то вот, э, тоже э, колхоз бер Мәсәлән генә, потом уже үзенең понял то, что он татарский крит. Сладкий такой, не, кызлар, кызларга бит шул тегене кирә. И, пожалуйста, ул аны эләктереп алды, менә ул аны хәрән итә башлады потихонечку. Но это тоже определенный, это не революция, это, это, старая гвардия.
Это старый, да. Этап.
Да.
Это, это старая гвардия.
Определенный, это определенный, не, а прям что Просто этой ниши не было.
Да. А вот а что он ее заполнил. А что прям такого вау, не. Вау.

Э, кеше үзенең һәрбер җырчының үзенең нишасы булырга тиеш. Бездә бүләм Только тогда. Бездә юк, бездә бүләм белән сәлам поп белән классика. Бездә бит инде хәббә бөтенесе өчен смешал. Но Фирүз Кахиров классика.
Бердән берме?
Или тагы андыйлар бармы? Ә кем бар? Как Эльмира Калимуллина. Эльмира Калимуллина классика.
Это мәсин поп не дип. Менә әйдәгез санап чыгабыз.
Менә әйдәгез санап чыгабыз менә шундый классикларны менә.

Җегетләр сезгә тоже мин тоже кызыксынам. Менә әйтәбез инде казахлар белән вот менә Айнур только что пример китерде. Ни өчен аларда мәсәлән какой-то вот процесс идет имя, какая-то вот революция идет имя, тренд идет, аларны все качает. Ни, ә ни өчен бездә андый әйбер юк. Менә аларны карасаң, аларны менә продакшнны карасаң, имя, алар үзләренең народный стиль белән алып имя,

Ә, Садикка чират торган шикелле. Син инде со- со- соцквартира алган Әй, әй.
кебек. Процент үзгәргән башта. Талончик. Талончик на очередь. Да, да. Ваша очередь. А, 259. А менә сезнең арагызда барбы менә аранжировщик менә әйтәм исмә чат бар бит инде. Әй, әйдисең. чат бар, бар. Ә Менә шундый менә менә комьюнити кебегрәк әйбер шулай очрашасызмы, сез күрешәсезме шулай? Безнең Один- чатның один раз исеме, только встретились.
безнең менә чатның исеме Бүген атала менә. име?

Ну, вероятности меньше, конечно, ну а может быть такое. А кім кидать? Бар ма мына артистлар теге еш кидать итә торган артист? Юкка чыга торган.
Менә, беләсеңме? Бар.
Бар, брата, брата, брата.
Или зинхар өчен. Ну, менә мин ир кешене күрсәтәм. Братан, братан, менә хатын кыз ничек зинхар өчен мине дөрес кенә аңлый күрегез, акча тиздән күчәчәк.

Бар икән андый артистлар кидәт итә торган әйме. Ой, Аллам сакласын, тәүбә астагфирулла, тәүбә астагфирулла. Андый артистлар Куча да бар. комментариев потом будет. Әйе. Ах вы, что вы... с- Да, дигәннән теге. Черный список, ну, у меня черный список, ул беләсеңме, ул шундый список әйме. Только Шунда- кара. Ә, Кара гына. әйе.
Шундый ук список, Менә менә бу кара. өстәл өстәл төсендә кара төстә генә инде. Анда кара йөзләр кере.
Ә, Без алга таба дәвам итәбез егетләр. Андый, ә, андый исемлек бар, андый артистлар бар, кара исемлек бар.

Минем өчен это теге самый не такой аранжировщик булып калды, ул не это Вадим Усманов. Менә? Для меня. Мәрхүм инде ме? Оскарның әтисе бит инде. Оскар, Оскар Вадим Усманов это прям эволюционеры. Прям, ну, для меня это прям үзгәртүчеләр, нитүчеләр теге безнең нине күтәрүче менә шушы китапка ясалган абзыйны да менә кем икәнен беләләр бит. Илһам легендар Илһам Шакировны да Җырчы иткән дип әйтәсе килә, менә шул теге живой оркестр белән ни белән ниме, теге ясаган. Бүтән шәхес дип әйтәсе килә. Менә это менә для меня это самый такой топ Татарстанда. Менә карале, мин э, сорауны бераз гына үзгәртәм. Э, синең шәем, сиңа э, тәҗрибәсен биргән, әйме? Син, син, синең кумирыңдыр инде, әйме? Оскар. Оскар. Менә син аннан өйрәнгәнсең, аңа карап, әйме? Әйе. Тәҗрибә тупланып. Әйе.

Искусственный интеллект, ясалма интеллект һәм аранжировщикларның киләчәге бармы? Типа безнең эшне алар алмыйлармы дип. Менә, әйе.
Хәзер бит э, бөтенесе бер шуның белән бәйле. Бөтенесе дә ясалма Да, интеллектка ия. хәзер нидә мин ниттем укыдым Европада хәр ул ни буенча нитә башладылар. Теге э, искусственный интеллект иҗатка, теге искусствога, нигә Зыяны бар. Зыяны булырга тиеш түгел буенча закон уже кертелә. То есть Әйе. категорически запрещено делать, потому что андары смысл университетлар, уни- кон- консерваторияләрне укыту, ниту, имам, музыкантлар, артистлар әзерләү, нәрсәгә кирәк булачак? Тукта Менә яшәр. ш- да, шуңа күрә Европада ха шул ни буенча, запрет буенча, искусственный интеллектны куллану буенча иҗатта запрет нигенә уже ни башланды уже.

Тик әзрәк булса да, ни болай күчерәсең исә. Кривая. Әзрәк кривойс булырга тиеш, чтобы менә живость как будто настоящий барабанщик уйнаган шикелле. Нәкъ шул гайбер бит. Ә искусственный интеллект ул менә ясый да куя просто именно. Әйе. Ул ты Туры значит туры.
Кәкре значит кәкре.
Килеш аңа белән. Но монда бит әле без э, Но барыбер э, шуңа күрә, да, живой музыкантлар, менә мин әйтеп кеттем шул сиңа, живой музыкантлар ниләп все равно будет востребован. Потому что

Ну, бля, сізме ты какой-то колхозный жырлар белән теге шықты шықты но бит бит күңелендә шундай динамич шундай лиричный бит инде аның лилиме ул теге үзенә бер шундай стиль җыеп алды да и әйтте ребят извините но мне еще вот такие еще вещи могу менә мин шундый җырлар җырый алам менә мин әле шундый җырларым бар әле дип да и бац болар боларны да тотып алды и аңа да килеп алды фирдүс он знает все как

Мин аның беренче сәгатен сизмәдем дә хәтта. Без аны чәйшеп утырдык беренче сәгатендә. Юк, чәй эчем, чәй эчем.
Мин эчеп утырдым. Мин эчеп утырдым, уже минут сейчас я. Җәмәгать, кадерле тамашачылар.
Бу бүгенге теманы, бүгенге подкастны тәмамлап нәрсәләр әйтәсе килә. Җырчылардан тыш, сез белергә тиешсез, алып баручылардан тыш, безнең әле менә шушындый осыл егетләребез дә бар. Аларның да хезмәтенә бәя бирергә жәлләмәгез, онытмагыз.